Ӕхсӕрдӕсӕм сӕр Уӕд йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн Йесо загъта. Иу хъӕздыг лӕг йӕ исбонӕн дардта уынаффӕгӕнӕг, ӕмӕ йын загътой, дӕ мулкты ын хӕлӕттаг кӕны, зӕгъгӕ. Уӕд ӕм басидт ӕмӕ йын загъта, уый цытӕ хъусын дӕу тыххӕй? Дӕ бӕрны цы уыди, уый мын нымадӕй равдис. Уымӕн ӕмӕ нырӕй фӕстӕмӕ исбонӕн уынаффӕгӕнӕг нал уыдзынӕ. Уӕд уынаффӕгӕнӕг хинымӕр загъта: «Цы кӕнон? Мӕ хицаумӕ йӕ исбонӕн уынаффӕгӕнӕджы бынатӕй исы. Зӕгъ, къахын мӕ бон нӕу, мӕ гуыргурӕй цӕрын мӕм худинаг кӕсы. Фӕлӕ уынаффӕгӕнӕг куы нал уон, уӕд иумӕ цӕмӕй суазӕг кӕной, уый тыххӕй цы бакӕнын хъӕуы, уый зонын». Ӕмӕ йӕ хицауы хӕсджынтӕй алкӕмӕ дӕр фӕдзырдта хицӕнӕй. Фыццаджы бафарста: «Мӕ хицауӕй цас дарыс?» Уый йын дзуапп радта: «Фондзыссӕдз дурыны зети». Уӕд ын загъта: «Айс дӕ гӕххӕтт, сбад ӕмӕ рӕвдздӕр ныффысс, дӕс ӕмӕ дыууиссӕдз». Уый фӕстӕ бафарста иннӕйы: «Ды та цас дарыс?» Уый дзуапп радта: «Фондзыссӕдз гуыффӕимӕ нӕу», загъта йын. Айс дӕ гӕххӕтт ӕмӕ ныффысс цыппар ссӕдз. Ӕмӕ хицау раппӕлыд мӕнгард уынаффӕгӕнӕгӕй, ӕрхъуыды зымми кӕй бакодта, уый тыххӕй. Уымӕн ӕмӕ ацы дунейы хъӕбултӕ сӕхи хуызӕттимӕ хъуыддӕгтӕ куы фӕкӕнынц, уӕд рухсы хъӕбултӕй ӕрхъуыдыджындӕр вӕййынц. Ӕз дӕр уын зӕгъын, скӕнут уӕхицӕн хӕлӕрттӕ ӕнӕраст мулчы фӕрцы, цӕмӕй уӕм мулк куы нал уа, уӕд уӕ уыдон суазӕг кӕной мыггагмӕйы хӕдзӕртты. Чысыл хъуыддаджы иузӕрдион чи у, уый стырдӕр иузӕрдион у. Чысыл хъуыддаджы мӕнгард чи у, уый стырдӕр мӕнгард у. Уӕдӕ кӕд ӕнӕраст мулкыл иузӕрдион нӕ разындыстут, уӕд уынӕсӕг мулк уӕ бӕрны чи бакӕндзӕн? Ӕмӕ кӕд искӕй мулкыл иузӕрдион нӕ разындыстут, уӕд уын уӕхи мулк чи ратдзӕн? Никӕцы цагъары бон у дыууӕ хицауӕн кусын. Сӕ иуӕй йе сӕфт уындзӕн, иннӕйы та уарздзӕни. Кӕнӕ сӕ иуыл иузӕрдион уыдзӕн, иннӕйы та ницӕмӕ дардзӕн. Уӕ бон нӕ бауыдзӕни Хуыцауӕн ӕмӕ мулкӕн кусын. Ӕппӕт уыдӕттӕ фехъуыстой ӕхцауарзаг фарисейтӕ ӕмӕ йыл худтысты. Йесо сын загъта, «Адӕмы раз уӕхи рӕстгӕнджытӕй ӕвдисут, фӕлӕ уын Хуыцау уӕ зӕрдӕтӕ зоны. Уымӕн ӕмӕ адӕммӕ кадджын цы у, уый Хуыцауы цӕсты ӕлгъаг у». Моисейы ӕгъдаумӕ пехуымпартӕ Иоанны заманы онг уыдысты. Уӕдӕй фӕстӕмӕ хъуыстгонд цӕуы Хуыцауы Паддзахады уац ӕмӕ йӕм алчидӕр ӕппӕт хъарутӕй архайы бацӕуыныл. Фӕлӕ ӕгъдауӕй иу хахх фӕхъӕуыны фӕлтау Арвы мӕ зӕхх ӕнцондӕрӕй фесӕфдзысты. Йӕ усы чи ауадза ӕмӕ ӕндӕр ус чи ракура, уый хӕтгӕ кӕны. Йӕ мойӕ хицӕнгонд усы чи ракура, уый дӕр хӕтгӕ кӕны. Уыдис иу хъӕздыг лӕг, йӕхи фӕлыста зынаргъ ӕмӕ рӕсугъд дарӕсӕй, кодта бухъ цард. Йӕ кулдуары цур та хуыссыд иу мӕгуыр лӕг, йӕ ном Лазыр. Йӕ буары гасӕй дӕр фӕци хӕфсӕстыты бын. Лазӕр бӕллыд хъӕздыджы фынгӕй цы муртӕ хауд, уыдонӕй бафсӕдынмӕ. Ӕрбацыдысты-иу ӕм куыйтӕ мӕ йын сдӕрдтой йӕ хӕфсӕстытӕ. Амард мӕгуыр лӕг, ӕмӕ йӕ зӕдтӕ ахастой Авраамы хъӕбысмӕ. Амард хъӕздыг дӕр ӕмӕ йӕ баныгӕдтой. Зындоны хъизӕмар кӕнгӕйӕ уый акаст ӕмӕ дардмӕ ауыдта Авраамы, Йӕ фарсмӕ та Лазыры, ӕмӕ ныхъхъӕр кодта: «Мӕ фыдӕл Авраам, фӕтӕригъӕд мын кӕн, ӕмӕ мӕм Лазыры рарвит! Йе нгуыл дзы стула доны мӕ мын ме взаг асатӕг кӕна, уымӕн ӕмӕ ӕз хъизӕмар кӕнын ацарты!» Фӕлӕ йын Авраам загъта: «Мӕ хъӕбул, ды дӕ царды хорзӕхтӕ кӕй райстай, Лазыр та дзы хъизӕмар кӕй бавзӕрста, уый ӕрымыс. Ныр Лазыр ам рӕвдыд у, ды та удхар кӕныс. Стӕй ма не хсӕн ис стыр сӕрсӕфӕн, цӕмӕй ардыгӕй сымах ма цӕуын кӕй бафӕнда, уыдонӕн ма бантыса, ӕмӕ сымахӕй дӕр махмӕ ма цӕуой. Уӕд хъӕздыг загъта: «Уӕдӕ дын лӕгъстӕ кӕнын, мӕ фыдӕл, Лазыр арвит мӕ фыды хӕдзармӕ. фондз ӕфсымӕры мын ис, уадз мӕ сын зӕгъа, цӕмӕй уыдон дӕр ацы удхары бынатмӕ ма бахауой». Авраам ын загъта: Уыдонӕн ис Моисей ӕмӕ пехуымпартӕ, хъусӕнт сӕм. Уый йын загъта, «Нӕ мӕ фыдӕл Авраам, мӕрдтӕй сӕм исчи куы рцӕуа, уӕд ӕрфӕсмон кӕндзысты». Авраам ын дзуапп радта, «Моисей ӕмӕ пехуымпартӕм кӕм нӕ хъусынц, уым мӕрдтӕй исчи райгас, зӕгъгӕ, уӕд ууыл дӕр нӕ баууӕнддзысты».